Ella yn neud rhyw fath o um, dwi'n gwybod, dwi'n gwneud lot o beth am Aztecs ddiweddar, so ella yn gwneud uh, amdan um, prif ddiw nhw, uh, Quetzalcoatl. Enw fi di Gethin Weifel, dwi'n um, reiddiol yn dod o Llyrig, ond dwi'n byw yn Llanbeir rwan. Mae gwaith yn cweit mynygiadol ag trawsffurfiol. Uh, Swn i'n disgrifio gwaith fi fel ella hanner ffordd rhwng uh, gwaith, gwaith plentyn bach a Francis Bacon. Dwi'n gweld Gwyn ar un o Un o darluniau fi, dwi, dwi'm yn, dwi'm yn hapus fod dwi wedi gwneud o, ond dwi, mae gwaith pobl eraill yma hefyd. So, dwi'n cymryd hynna mewn ystyried. Dwi bod tro'n pryderus bod tro dwi'n gweld uh, unrhyw fath o fatha just darn gwyn o flaen fi. Dwi eisiau cael lliw allan yn gweith, reit gyflym. Dwi wedi gweithio efo pobl o blaen yn peintio ond dim ar rhywbeth mor fawr. So mae'n chyr bach yn pryderus i fi. Felly jyst dod ar ddau fe gilydd felly, chyr bach. Wel, paent o olew. Dwi ddim yn... Dwi ond yn gweithio efo paent o olew, really. Ti'n gweld hook efo y Dustin Hoffman a pobl. Um, ti'n gweld y bita lle maen nhw'n bita bwyd neu gyd?

Ffordd ti'n neud e fel 'a mae'n gadel chdi weithio'n rhy dde. Ti'm yn... ti'm yn cael dal yn ôl gan dim ryw fath o siâp na ffyrdd na'm byd. Dwi isio neud o'n cweit expressive ac yn sydyn. Gweithio beth Aztecs ers jyst tair mis, ella na, pum mis dwytha. So... Dwi jyst yn peintio reit o'r llyfr jyst i gael ryw fath o syniad rili. Dwi hanner ffordd drwy'r uh, darlun a dwi'n meddwl mae'n mynd yn, mae'n mynd yn iawn. Mae dal to waith yn neud ar efo. Um, ella dwi wedi brathu chyda bach gormod o, gormod o le, dwi'n meddwl. Ar y diwedd fyddwn i'n um, rhoi lleill bendant ar y darlun. Dwi'n mynd hefyd yn pan dwi'n peintio, pan pan dwi'n dwnsio, o'n i arfer fod yn um, sgeitio ar y blaen pan o'n ifanc, ond uh, nes i torri dau coes fi, so Dyna pam dwi'n arweinio hwn. Na, joc dyna, dim yn wir. Ti'n swnio os ni'n cael chyda bach o cerddoriaeth? Dwi'n achub cwpaent ar gwaith rhywun arall so dwi'm yn gwybod os 'di hynna'n yym fatha neu 'di no-no neu 'im byd ond dwi'm yn meddwl. Dwi'n meddwl fod o so... Ie ma' hynna'n ocê.

Dwi me'wl mae'n mae o'n oce. Bob tro dwi'n gorffan gwaith fi dwi dwi'm yn yy hapus na dwi'm yn drist mae jyst yym ma' jys rwbath sy'n dod i ben a dy- do's na'm fatha teimlada yn yno fo. Dwi me'wl mae'n yym mae'n dda ga'l pethe gwahanol mewn os mewn yym un darlun enfawr dwi me'wl weithia'. Dwi'n tueddu mynd am jyst am y lliw a be' ma'r lliw be' sy'n dod allan o'r lliw a pan ma'r paent yn mynd ar y ganfas. So dwi gobeithio fydd o'n gellu yym ddim yn teimlo'n uh, pryderus yn rhoi stenslo fo ella dros gwaith fi. Chi'n ffeindio mwy amdan gwaith fi ar um, wefan Calcs Creo neu wefan Box. Yn anffodus, gyda fi ddim gwefan fy hun, yr oedd dal, dal eisiau mynd ymlaen am hynna.